Fe all ochr gweithrediadau'ch busnes fod yn eitha' cymhleth. Mae'n dibynnu ar ba fath o fusnes sy gennych chi, ond mae gweithrediadau'n cynnwys sut y byddwch chi'n cynhyrchu, yn storio ac yn cyflenwi'ch cynnyrch. Mae'n cynnwys penderfynu ym mhle y byddwch chi'n gweithio, pa offer y byddwch yn ei ddefnyddio, sut y byddwch chi'n dewis cyflenwr a sut y byddwch chi'n rheoli'ch stoc. Ond, nid dim ond i fusnesau sy'n cynhyrchu pethau y mae hyn yn berthnasol. Mae gweithrediadau a rheoli adnoddau yr un mor bwysig i bobl sy'n darparu gwasanaeth. Os ydych chi'n fusnes sy'n darparu gwasanaeth, rhaid i chi ystyried ym mhle rydych chi'n mynd i weithio, pa gyflenwyr sydd eu hangen arnoch chi, a sut rydych chi'n bwriadu pecynnu a darparu'ch gwasanaeth. Er enghraifft, a fyddwch chi'n mynd i adeiladu cleient, oes angen ystafell hyfforddi arnoch chi, neu efallai eich bod chi'n defnyddio gweminarau neu ddarpariaethau eraill ar y we? Ac ar gyfer unrhyw fath o fusnes, does dim ots os ydych chi'n cynhyrchu nwyddau yntau'n darparu gwasanaeth, rhaid i chi sicrhau bod gennych chi'r systemau a'r gweithdrefnau mwyaf priodol ar waith. Mae angen sicrhau ansawdd eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth, ac wrth gwrs, eich bod yn rhoi sylw i bob gofyniad iechyd a diogelwch a'r holl ofynion cyfreithiol arall. Mae'n dipyn o dasg, yn dyw e? Mae llawer o help ar gael gan sawl gwahanol ffynhonnell. Gallwch chi bob tro ddechrau drwy siarad â'ch cynghorydd busnes yn Busnes Cymru, fel e neu hi wedyn eich cyfeirio at y bobl iawn neu'r lle iawn. Wrth gwrs, efallai eich bod am gael help gan arbenigwr, gan asiant eiddo masnachol neu syrfeiwr siartredig, er enghraifft. Ac ar gyfer materion iechyd a diogelwch, mae gan yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch wefan ddefnyddiol iawn sy'n llawn gwybodaeth a chanllawiau. Y cyngor gorau yw mynd gam wrth gam. Meddyliwch beth sydd ei angen a pheidiwch â gor-ymestyn eich hun. Ti'n gwneud gormod yn rhy gyflym yn dda i ddim i neb. A chofiwch, does dim rhaid i chi wneud popeth eich hun. Mae cael y bobl iawn yn y lle a chael tîm da sy'n gefn i chi yn affeiliad enfawr. Wedi'r cyfan, does dim pwynt i chi geisio datrys problemau cyfrifiadurol os nad ydych chi'n arbenigwr yn y maes. Ac mae mynd ar ôl cyflenwr neu archebu ystafell hyfforddi'n dasgau y mae cynorthwyydd yn gallu gwneud. Y geiriau allweddol yw rheoli eich gweithrediadau a monitro adnoddau. Rheoli a monitro, nid gwneud o anghenraid. Cadwch eich llygaid ar a darlun mwy. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o bopeth a bod gennych chi weithdrefnau adrodd priodol ar waith er mwyn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennych chi o hyd. Wedyn, fe welwch chi nad yw pethau mor anodd ag yr oeddech chi wedi feddwl.